Чынлап та, бу йорт турында инде бик күп сөйлиләр экскурсоводлар. Безнең татар мәдәнияте өчен бу йортның мәгънәсе зур дип уйлыйм мин. Теге баганалары гына утырып калды дисәк дөрес булыр. Хәзерге вакытта менә шушы йортны Зефирный домик дип атыйлар. Казанның тарихи биналары турында сөйләгәндә, шәһәребезнең иң матурыннан саналучы Сәфә Бәхтиев йортын да читтә калдыра алмыйбыз, әлбәттә. Менә шушы алт өстәге гаҗәеп гүзәл йорт заманында иң көчле һәм дәрәҗәле эшмәкәр һәм сәүдәгәр Сафа Бахтиевныкы икән. Нинди эшләре белән халык тарихында истә калды икән бу шәхес? Әнә шул турыда Габдулла Тукай әдәби музееның өлкән фәнни хезмәткәре Лена апа Тябина белән бергәләп сөйләшербез. Лена апа, хәерле көннәр! Бүген Казаныбызның менә шушы алт өстәге, аны русча Зефирный домик дип тә атыйлар, әйме? беренче хуҗасы Сафа Бахтиев турында сөйләшәрбезме? Әйе. Нинди кеше булган икән ул? Әйе, Гүзәл, хәерле көннәр. Чынлап та бу йорт турында инде бик күп сөйлиләр экскурсоводлар. Сафа Бәхтиев йорты, интернетта Сафа Бәхтиев йорты, кем ул Сафа Бәхтиев дигәнгә, сәүдәгәр. Бүтән аның турында мәгълүмат юк диярлек дәрәҗәдә. Бәхтиев. Бу татар өчен әле кызыклы гына фамилия. Э, теге Апанай, Юнусовлар инде чын татар исемнәре саналса, ә Бәхти каян килеп чыккан Бәхти дигән фамилия. Моны эзләп э, йөри башласак, без Җәбәлстан дигән җиргә килеп чыгабыз. Кайсы як була бу? Кайсы як була бу?
Бу тау ягы. Безнең Идел Болгарстаны заманында ук Тау Болгарстаны дип йөрткәннәр, Тау ягын. Бу була инде безнең Яшел Үзән районының Иделнең уң ягы. Менә шушы якларга килеп чыга, алып чыга безне Бәхтиев дигән фамилия. Бәхтиев дигән фамилия тарихта, менә аларның шәҗәрәләрендә бу 1776 нчы елдан билгеле, беренче Бәхтиев фамилиясе Бәхтиев Бәхтияр дигән кеше булган. Ул тау ягында туып үскән үзе, аның улы Мөхәммәдьяр, 96 нчы, 1796 нчы ел, һәм аның улы Әхмәдияр. Кайбер чыганакларда урыслар язганда Әхсәндияр дип тә язылган урыннары бар аның. Әхмәдияр. Менә шушы Әхмәдиярның улы Сафа Бахтияров. Сафа үзе 1857 елда туган, ә ике абыйсы һәм энесе алары аның туган Карашәм дигән авылда. Ә Сафаның туган урыны дип Казан язылган. Монсы да бер җирдә дә аңлаеш аңлату табылмаган бер шундый факт булып тора. Безнең татар халкы өчен ни белән истәлекле менә шушы шәхеснең эшчәнлеге дип әйтик? Бу бу кешене э, Сафа Бәхтияровны э, үз ягында якташлары э, Тәтеш өязендә, Зөя өязендә мәчетләр салган кеше буларак беләләр. Ә болай инде ул ничәнче гильдия сәүдәгәр булганда бер җирдә дә чыганакларда юк. Икенче, беренче гильдия, аларның аермасы шул булган, кемдер менә шушы Казан губернасы тирәсендә генә сәүдә итә алган, кемдер чыгып та сәүдә иткән. Аның исеме белән бәйле Казанда безнең бүтән урыннар юк диярлек. 1903 елда сала башлый ул бу йортны. Ул вакытта инде кызы була, Фатыйма исемле, һәм Садыйк дигән улы була. Димәк, ике бала белән бу йортта ул тора башлый. Үзе 1906 елда үлеп китә. Тагын инде шәҗәрәләрен өйрәнә торгач, шәҗәрәләрен өйрәнгәндә, Шундый кызыклы әйберләргә тап булдым. Әнәс дигән, Садыйкның Әнәс дигән улы, ул үзе Мәскәүдә яши, ә ни өчендер Әнәс Тәтештә туган дип санала. Һәм хәзерге вакытта Казан шәһәрендә менә бу Әнәснең улы Анасович, Рәшит Анасович Бахтиев дигән кеше яши. Ә менә Бахтиевларның Мөхәммәтгариф, бу Әхмәт. Ятның тагын бер малае булган бит инде, Мөхәммәтгарифтан туган балалары. Менә нәселнең шул очы тагын да кызыклы гына мәгълүмат бирде. Айрат Кашаевны ишетеп беләсездер, бәлки, ул безнең хәзерге вакытта Мәскәүнең зур театрының дирижеры. Менә бу шушы Бәхтиевлардан, Кашаевлардан. чыккан бер тармак. Менә алар турында да Кушаев йорты дигәнне бик әйбәт беләләр. Ә Кашаев йорты турында да тагын сөйләшербез әле дип уйлыйм. Ә менә бу йорт, белгәнемчә, бу бит инде элеккедән сакланып калган йорт түгел. Билгеле булганча, бу йорт янып бетә, шулай бит? Һәм аннары соң аны реставраторлар нәкъ элеккечә кебек яңадан төзеп чыгалар. 2003 нче елга кадәр бу йорт урынында әле чын Бәхтиев салган йорт сакланып калган иде. 2003 нче елда менә пожар булганнан соң, 100 ел узганнан соң, чынлап та бу йортның теге баганалары гына утырып калды дисәк дөрес булыр. Менә шуннан соң инде Бу йортны төзекләндерү турында сүз башланды. Төзекләндерүгә килгәндә, нәкъ шул вакыттагы шикелле дип әйтә алам, минем ул йортны күргәнем барга. Ләкин инде бик матур, төсләре үзгәргән. 1903 елда төзегән йортны совет власте вакытында беркем дә буяп, төзекләндереп тормаган. Ләкин төзекләндергәннән соң шундый идея дип әйтим инде. Бу йорт шулай ук зәңгәр су э, сыргылтырак төстә булырга тиеш булган. Ә, Ләкин кояш чыккач, шундый матур көнне килеп керә Гөлнара Аскарова дигән, ул безнең архитектор, шулай ук реставрация, төзекләндерү белән шөгыльләнә һәм алсу төстәге йортны күрә. Фәридә Зәбирова ул вакыттагы безнең архитекторларның берсе. Аның ризалыгы белән йортны менә шушындый алсу төскә буяп та куялар. Менә Бәлки шуның өчен дә хәзерге вакытта менә шушы йортны зефирный домик дип атыйлар. Бәлки шуның өчен дә мин әйтәм, резной, где резной палисад, резной домик, чөнки палисадны карагыз әле, әнә чынлап та татарларча Анда үскән сиреньнәр дә бит әле шул вакытны хәтерләтә. Менә шулай итеп, бу йорт турында тагын аның кайдандыр шундый мәгълүмат килеп кергән, Фома Петонди төзегән дип. Фома Петондиның 150 ләп бина төзегән ул. Бәлки, бу йорт урынында Бәхтияровларның ул вакытта домовладение дигәннәре, җир биләмәләре булгандыр, бәлки, анда Петонди төзегән йорт торгандыр да. Ә менә бу йорт инде ул чынлап та чын татар архитектурасы дип әйтергә була, чөнки монда классик алымнарны да, чалымнарны да күрәбез, модерн да бар һәм шул ук вакытта бизәкләп бетергәннәр инде чын татарга хас итеп. Капкалары да нинди итәләр? Капкалары да, әйе, капкаларын да бизәкләп эшләгәннәр. Һәм, чынлап та, бу йортны гына Сафа Бәхтияров калдырган булса да, безнең татар мәдәнияте өчен, татар архитектурасы өчен, юк диләр бит инде татар архитектурасын, һәм безнең туристлар бизнесын үстерер өчен бу йортның мәгънәсе зур дип уйлыйм мин. Хәзерге вакытта инде анда әйе төрле безнең кемнәр анда ателье урнашканын беләм мин әйме төрле төрле менә кибетләр кечкенә генә кибетләр урнашкан бәхтиев мануфактура белән шөгыльләнгән төймәләр инәләр төрле тукымалар саткан менә шуңа күрә дә биредә хәзер менә ательеларның урнашуы бик теге ниндер Символик дәрәҗәгә ия, шулай бит? Менә Кашаевларның берсесенең истәлекләр алып калган инде ул. Ул язганча, шушы Кашаевлар, Бәхтиевлар беренче Казандагы җиде зингер машина сынап кайтучылар да булган. Бәхтиев фамилиясе турында төрле-төрле версияләр бар. Бәхет дигән сүздән килеп чыккан. Монысы миңа бик тә ошый, Бәхтиев. Бахт, бахт, ул тукыма дигән сүз, теге борынгы-борынгы төрек-татар сүзләренә кереп китсәк. Һәм тагын бакча дигән сүз белән дә бәйләп аңлатмакчы булалар. Чөнки менә ул тау ягында, чынлап та бит анда безнең бакчалар, алма бакчалары, чия бакчалары. Әле менә бу Казан арты безнең бик тә билгеле, без ярата торган Казан артында андый бакчалар булмаган. Карбызларга хәтлек Җәбәлстанда үстергәннәр. Бәлки менә унсигезенче гасырда менә бу фамилия, менә бу Бәхтиев шуннан килеп чыккан фамилияләрнең берседер. Әгәр дә төрек сүзенең тәрҗемәсен алсак, әйме, сез әйттегез бит, бахт тукымы, димәк инде бу кешенең, Тукымалар сәүдә итеп, тукымалар сатып шөгыльләнүе инде фамилиясенә килгән. Алдан, алдан ук язылып куелгандыр дип әйтергә була, язмыкчы шундый дип. Шулай эзләнә-эзләнә торгач, интернет аркылы менә мин Симбирск, Ульяновск өлкәсендәге Симбирсктагы Бәхтиевларга килеп чыктым. Анда да Бәхтиев йорты дигән йорт бар. Чынлапмы? Әйе. Аңс... Аңс...
шушыныңа ошаган микән? Ул нәрсәсе беләндер чынлап та ошаган. Бу йортны интернеттан карасаң, менә э, тартымы бар. Э, шушындый ук татар архитектурасы, шундый ук матур бизәкләр. Һәм менә эзләп э, йөри торгач дип әйтәм интернет буйлап, Петербургта менә ул Бахтиевларның хәзер инде нәсел чыбыгы Алексей Бахтиев дигән егет яшәп ята. Ул 91 нче елда, хәтерем ялгышмаса, туган. Безнең Эдуард Хәйруллин дигән журналистыбыз бар. Эдуард Хәйруллин белән Бахтиевлар турында матур гына фильм төшергәннәр алар. Бу инде теге Сембер Бахтиевлары турында. Чөнки Эдуард Хәйруллин шул Бахтиевлар турында, алар дан чыккан Бахтиев булып чыкты безнең. Ә икенчедән, тагын шундый кызыклы фотография җибәрде, Нәҗип Җиһановлар белән, Вагаповлар белән таныш булганнар. Менә бу Бахтиевларның инде чыбык очлары. Милли музейда әле. Нәҗип Җиһанов архивыннан дип уйлый инде ул. Шундый фотография бар. Бәхтиевларның чыбык очлары менә ул фотографиядә күрсәтелгән. Кызганычка каршы, Сафаның бер генә фотографиясе дә сакланып калмаган. Әлегә Сафа Бәхтиев турында менә аның шушы йорты искә төшереп тора.